Hoffwn i uh, gyflwyno y uh, dirprwy Prif Weinidog Ieuan Wyn Jones i ddod i ddweud gair. Diolch.
fawr iawn yna am, er, am y geiriau yna. Gana, gaina hefyd ddeud uh, bod ni gyd yma heddiw am un peth yn gwbl benodol, sef bod ni am sicrhau cyllid digonol i Sianel Cymru, Sianel Gymraeg, sydd yn gwbl annibynnol. A pwy fydde'n meddwl, fel da ni wedi clywed, pwy fydde'n meddwl ddeng mlynedd yr hugian yn ôl, un mlynedd ar ddeg ar ôl sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru, bydden ni'n gorfod sefyll yn y fan hyn, i amddiffyn yn sianel yn hunan unwaith yn rhagor. A pan ydych chi'n gweld, mae yna lawer iawn o bethau wedi newid yng Nghymru yn y un mlynedd ar ddeg diwetha yna. Mi welwch chi er enghraifft, mae nid swyddfa Cymru sydd bellach ar yr adeilad yma, ond Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru. Ond mae'r penderfyniad am S4C yn dal yn nwylo San Steffan, a hyd nes bydd hi'n dod yma i Gymru o dan yn rheolaeth ni, mi fydd y frwydr yma'n gorfod parhau. penderfyniad rhesymegol, deallusol a wnaed yn San Steffan ynglyn â dyfodol y sianel. ond gan ŵr oedd yn Aelod Seneddol o Surrey oedd gan dim syniad o gwbl ynglŷn â'r iaith Gymraeg. Mi roedd o isio plesio i fos yn Llundan bod o'n gallu torri yn fwy na neb arall. Da ni gyd yn gwybod na fedrwn ni ddim ynysu S4C oddi wrth y sefyllfa argyfyngus yma. Ond, allwn ni ddim sicrhau dyfodol S4C Oni bai bod ti'n annibynnol a bod 'na arian yn dod i'r sianel a hwnnw yn arian digonol. A mae colli, mae colli annibyniaeth S4C o fewn y bbc yn rhywbeth da ni ddim yn fodlon rhoi di fyny efo fo. Achos ydy dyfodol darlledu yng Nghymru yn ddiogel? O dan y bbc ar hyn o bryd, dyn ni'n gwybod, er enghraifft, bod nhw wedi torri 17 y cant ar ddarlledu trwy gyfrwng y Gymraeg yn barod. Maen nhw wedi torri 44 y cant ar ddarlledu trwy gyfrwng y Saesneg hefyd. Sut fedrwn ni ddweud felly efo'n llawr yn calon bod dyfodol S4C fel mae o yn ddiogel o dan reolwyr y bbc yn Llundain? Mae rhaid, felly, i Es Pedwar Ec fod yn weithredol ac yn olygyddol, yn gyfan gwbl annibynnol o'r bbc, beth bynnag yw ffynhonnell yr arian. Mae Es Pedwar Ec, mae rhaid i ni gofio hyn, mae Es Pedwar Ec

That is what we are asking for here today. Fe ryda ni, wrth gwrs, fe ryda ni, wrth gwrs, wedi cynnig ffordd ymlaen, cyn belled â bod S4C yn y cwestiwn. Ie, dyn ni'n gwybod bod angen amddiffyn annibyniaeth a cyllid S4C, ond fel dyn ni wedi clywed eisoes, dydy model presennol S4C ddim yn ddigonol ar gyfer yr oes dyn ni'n ei wynebu. Mae 'di gneud 'i gwaith am ddeng mlynedd ar hugain, ond mae rhaid i Ysbydrec hefyd newid ac i wrando ar llais y gwylwyr yma yng Nghymru. Felly mae angen adolygiad annibynnol a mi roedd y pedwar plaid yng Nghymru, pedwar arweinydd y pleidiau yng Nghymru, wedi ysgrifennu at David Cameron yn dweud 'dyn ni'n fodlon cyd-gomisiynu efo chi adolygiad annibynnol ynglŷn â dyfodol S4C. Da ni'n dal i ddisgwyl am yr ateb, ond fedrwn i ddeud wrth David Cameron bod 'na gymaint o bobl a hyn wedi dod i Gaerdydd i fynnu bod yr adolygiad yna yn digwydd. Mae, gallwn ni fod yn onest ddim, mae S4C wedi bod yn boendod i Lywodraeth Lundan ers blynyddoedd, o'r ddwy blaid sydd yn rheoli yn Llundan ers blynyddoedd lawer. Mae yna un ffordd glir i gael gwared o'r poendod hwnnw, trosglwyddwch y sianel, trosglwyddwch yr arian a gadewch i bobl Cymru fod yn gyfrifol am y sianel hynny. Mae hon, wrth gwrs, ar gyfer y dyfodol, yn gorfod bod yn sianel greadigol, yn sianel arloesol, yn sianel sydd yn rhoi bywoliaeth i sector annibynnol gre yng Nghymru, sector dwi'n credu sy'n mynd i fod yn hynod o bwysig yn wynebu sialens economaidd yn cenedl ni. Mae rhaid i fod yn fentrus, mae rhaid i rannu llwyfan rwan ar sawl llwyfan, mae rhaid iddi fod yn fentrus a mae rhaid iddi rannu ei chyfrifoldeb, yma yng Nghymru ac i werthu rhan o'i chynnyrch ar draws y byd, fel bod yr iaith Gymraeg yn cael ei gweld fel rhywbeth sydd nid jyst yma yng Nghymru ond rhywbeth sydd yn rhan o'r teulu o'r ieithoedd yn rhyngwladol. Felly, dyna ydy'n gweledigaeth ni ym Mhlaid Cymru ynglŷn â dyfodol y sianel, a mi gwnaetha i bellach bod hwn hefyd yn rhan o weledigaeth